Nilqgħukom għal programm ieħor mill-għadba l barra. Wasal programm ieħor jiġifieri waslet mixja sabiħa oħra. Llum ħankunu qegħdin immorru f'post li huwa familjari ħafna mal-Maltin. Fil-fatt min jaf kemm-il darba niġu hawnhekk għal xi mixja tajba, xi picnic b'xi ħobż biż-żejt jew inkella fl-imnari għax fil-fatt qegħdin il-Buskett. Iżda fil-verità kemm nafu fuqu dan il-post? Illum se nkunu qegħdin nurukom irkejjen differenti u se nkunu qegħdin nurukom ukoll kif isir bilanċ bejn l-ekoloġija unika ta' dan il-post u d-divertiment. Tlaqna? Il-Buskett huwa magħruf bħala l-ikbar bosk illi għandna f'Malta, mifrux fuq 47 ettaru. Iżda mhux dejjem hekk kien. Il-Ġardini dei Boschetto ġew miġbura flimkien minn numru ta' Gran Mastri tal-Ordni ta' San Ġwann. Fil-fatt, il-Gran Mastru De Vallet kien wieħed minn tal-ewwel illi kkummissjona residenza żgħira għall-kaċċa hawnhekk. Bini illi żgur kulħadd jaf bih fil-Buskett huwa il-Palazz tal-Verdala, illi kien inbena minn perit Malti Ġlormu Cassar. Dan il-palazz kien ikkummissjonat mill-Gran Mastru de Verdal primarjament bħala r-residenza privata tiegħu tas-sajf. Iżda mbagħad beda jiġi wżat ukoll bħala residenza tal-kaċċa u ħa post dik il-loġġa preċedenti li semmejna tal-Gran Mastru de Valletta. Sas-sena 1647 kienu tħawlu numru sostanzjali ta' siġar tal-frott u anki dawk dekorattivi. Dawn għenu biex ikunu jistgħu jinħolqu il-ġonna madwar l-imsaġar eżistenti tal-ballut u tal-luq. Minbarra s-siġar agrikoli taż-żebbuġ u taċ-ċitru bħal-lumi u l-bakkaljaw, insibu wkoll tliet habitats li huma tipikament Mediterranji, li huma l-bosk, il-bosk tal-wied u l-makkja.
Fl-inħawi tal-buskett hawn diversi habitats naturali. Nistgħu naqsmuhom f'erba' għandek il-bosk, il-bosk tal-wied, il-makkja u x-xgħir. Hawnhekk qegħdin fir-roqgħa tal-bosk. Eh, fil-buskett hawn żewġ tipi ta' bosk hemm dawk tal-ballud kif inhu hawnhekk u l-iktar wieħed komuni huwa dak tal-prinjol. Il-bosk tal-ballut, li primarjament is-siġar huma eh, dawk tal-ballut, palma qegħdin naraw hawn madwarna, kien il-bosk oriġinali li jinsab il-buskett, mentri dak tal- eh, ta' znuber u ta' ċipres u prinjoliet oħrajn eh, kien dak li żiedu miegħu il-kavalier meta ħolqu dat tip ta' ambjent tal-bosk żgħir. Il-bosk tal-ballut magħmul b'diversi saffi. L-ewwel nett għandek is-siġra l-kbira, il-balluta xewwikija jew il-balluta normali tikber fil-Gżejjer Maltin. Tagħraf għax għandha faċli għax għandha il-weraq tiegħu tagħhom ixewwek u dan adattament għal kemm għall-klima Mediterranja u kontra r-ragħa. Ir-ragħa tan-nagħaġ u l-mogħoż jistgħu jieklu minnhom. Minbarra l-ballut, però li jifforma dal-kanopew pjuttost kbir minn għal siġra waħda, insibu diversi saffi tagħhom. Fosthom l-ewwel insibu s-saff kif qed naraw warajja ta' deru li hija siġra li eh, tista' tikber ħafna imma anke adattata wkoll għal biex tikber taħt siġar oħrajn tifforma dak il il-layer ta' taħt, dak is-saff ta' taħt. Minbarra dawk imbagħad insibu diversi annwali jew jew pjanti żgħar, pereżempju dil-ħannewwija li tikber tipikament fid-dell f'postijiet umdi u tifforma medda taħt is-siġar. Insibu wkoll arbuxxelli tip oħrajn bħal żebbuġija jew tipi oħrajn ta' pjanti bħalma qed naraw madwarna. Dan huwa l-bosk tal-ballun. Il-bosk tal-ballun Żnuber huwa kemxejn differenti. Primarjament, is-siġar il-kbar huma ta' żnuber, ta' l-Aleppo pine. Eh, interessanti li l-kelma żnuber ġejja mill-Arbi, sanauber, u da bħal ħafna ismijiet li nsibu ta' daw il-pjanti, anke per eżempju tal-ballut. Minn barra żnuber nsib li għamil kanopew nsibu siġar oħrajn li kienu introdotti pa' iċ-ċipress Taljan jew tipi ta' ċipress oħrajn. L-iżnuber bid-differenza taw diffiċli ħafna li jagħmel eh, ċertu tip ta' saf taħt jifforma biss kanopi minħabba il-weraq tiegħu eh, meta jaqa' jifforma eh, saf oħxon u diffiċli biex jikbru il-pjanti żgħar bħal deru u oħrajn taħtu. Però meta jkun hawn dawn ir-roqgħat bla siġar jiffolla l-saff ta' taħt diversi tipi anki ta' pereżempju ż-żebbuġija, iż-żarun, eċetera, eċetera, li jiffurmaw daw is-saff tal-daw is-saffi differenti tal-bosk.
U issa minn hawnhekk se nkomplu mixjin lejn il-parti t'isfel tal-wied fejn hemmhekk se nsibu l-bosk tal-wied. Tlaqna!
Tip ta' bosk ieħor li nsibu hawnhekk huwa da il-bosk tal-wied. Il-bosk li kien jikber ġinali mal-qiegħ tal-wied fejn kien hemm L-ilma ġieri jew f'xi żmien tas-sena l-ilma tax-xita jakkumula. U hawnhekk hawn minn tal-inqas żewġ jew tliet speċi li huma l-luq, is-siġra tal-luq, eh, siġra tal-ulmu jew kif magħrufa wkoll bħala in-nemmiesa u anki s-siġra tal-fraxnu. Kollha tipikament tal-wied kollna pjuttost eh, rari fi gżejjer Maltin, però hawnhekk issib medda mhux ħażin tagħhom. Permess tal-revelazzjoni tal-buskett tal-life saving u proġetti oħrajn, Il-habitat ta' dawż siġar kien provaw jespanduh biex kemm jista' jkun anki l-pjanti assoċjati magħhom u l-annimali jikbru magħhom ikun ikunu iktar frekwenti. Jekk mill qiegħ tal-bosk immorru lejn il-parti ta' fuq tal-busket nitilgħu l fuq lejn xara, hemmhekk insibu l-makja. Il-makja tipika tagħha hija b'siġar iżgħar. Mela arbuscelli jew siġar iżgħar minħabba li ma jkunx hemm daqshekk ħamrija u jkun iktar espost anke għax-xemx u anke għar-riħ. Mela fosthom apparti d-deru li tista' tgħid prattikament jikber f'kull tip ta' ambjent hawn Malta nsibu affarijiet bħal l-anzalor, iż-żarrun, is-siġra tat-terebintu u anke ammont ta' arbuxelli, bħal jinnaf fil-qarn il-moża u eċċetera. Barra minn hekk froqat fejn ma jkunx hemm pjanti u mbagħad eh, fejn jew ma jkunx hemm wisq ħamrija insibu diversi pjanti żgħar li huma iktar bħal tax-xar li huwa tista' tgħid l-aħħar tip ta' abitat li ssib hawnhekk. Prattikament issibu fuq Il-parti ta' fuq tal-irdum fej ħares taħtu tara l-buskett għandek ix-xara tal-aroka li hija l waħda l-ikbar xariet li hawn f'din parti hawnhekk u mbagħad għandek ix-xar li jmur lej qar kbir u postijiet eh, simili sal-irdum. Ix-xar tista' tgħid u għed mill-iktar habitats li huwa għandu diversità għolja fil-Gżejjer Maltin. L-isfortuna hija però li aħna narawh bħala roqa blat ehm, li u fl-opinjoni tagħna għax ma nitfawx naħa mrija fuq u nitfaw eh, passiġġiet li fil-fatt hija ideoloġija żbaljata eh, minħabba li għandu diversità kbira. Għalhekk anke flimkien ma' dawl habitats u l-pajsaġġi tas-siġar, eh, ix-xaj ta' madwar il-busket jifforma parti mid-żona ta' Natura 2000 u l-proġetti kollha li saru hawn kollha kienu jimmiraw li kemm jimmaniġġjaw habitats imma wkoll itejbu l-istat tagħhom. Fosthom bil-żrieħ ta' ta' diversi speċi u tħawil ta' diversi tipi ta' siġar tipiki tal-post. Il-pubbliku però għandu rwol importanti hawn għax Anke jekk jiena nkun qed nimxi nhar xi ħaġa u naqtagħha hemmhekk inti kapaċi kuna ħallejt eh, ċertu impatt. Lew qabel kollox kif dejjem ngħidu timxi fil-passaġġ. It-tieni filosofija tista' tgħid mor biha daw il-passaġġi huwa ħu biss miegħek memorji jew forsi ritratti. Eh, tiħux biċċi ta' pjanti jew jekk ħatamel xi ħaġa tagħmilix fost fej taffetwa. il-pjanti jew l-annimali. Jekk ħa tagħmel xi attività, ipprova żomm il-kalma li hawn fil-post kemm jista' jkun. Tiġi hawn biex tgawdi il-ħoss ta' riħ, il-ħoss tal-għasafar, iktar milli forsi il-mużika għolja tista' tismagħha d-dar jekk trid. Mela ejja hawnhekk biex tgawdi mill- pajsaġġ naturali għax kif nafu kull ma jmur fil-Gżejjer Maltin dal-pajsaġġ qiegħed jonqos jew jinbidel eh, u iktar diffiċli biex issibu mela huwa tajjeb li eh, nirrispettaw il-post għal dak li mhux inġibuh eh, post kummerċjali ieħor jew ta' rekreazzjoni normali.
Il-Gran Mastru Laskaris permezz ta' diversi kummissjonijiet kompla fejn ħallew ta' qablu. Iżda kien hemm diversi tibdiliet, fosthom kien hemm bini ta' ħitan, konservazzjoni tal-ilma u anki tħawwil ta' ħafna siġar. Din nistgħu nħarsu lejha bħala waħda mill-ewwel attentati ta' riabilitazzjoni tal-ambjent naturali li ġrat f'Malta. Kien hawn diversi abitats, abitati hawn mal tal-post, bħal pereżempju ix-xari, partijiet tal-bosk tal-ballut, partijiet mill-bosk tal-żnuber, il-bosk tal-wied, u l-kavallier permess tal-kummissjonijiet tagħhom, permess ta' eh, tibdil bl-inġinerija li sar bini ta' ħitan, eh, l-akwedotti u l-kanali tal-ilma, u permezz anke ta' żrigħ u taħwil ta' siġar u pjanti oħrajn għaqdu daw l-abitati flimkien. Mela ehm, għanna eh, eżempju tajjeb ħafna ta' kif wieħed għandu jipprova jirstawra l-ambjent għal l-oriġinal. L-ambjent f'Malta kizim ma kienx bħal-lum, ovvjament kien hawn iktar eh, biodiversità, kien hawn iktar partijiet eh, ħodor, Però daw qabdu speċi indiġeni, żerja lokali tal-pjanti u ħawluhom fil-post biex fl-aħħar mill-aħħar eh, zewqu dan l-ambjent. U għana ħafna xtalmu minnu għax il-lum ġurnata ħna dejjem moħna fil- ħanejdu hekk xnejdilha hekk quick fixes. Għandna bżona rridu nsaġruha ta' malajr iktar milli kif għamlu f'dak iż-żmien, ħasbu mill-quddiem, eh, ġabru s-serja, bdew ikabru ma tħawlu u kkurawha tul medda ta' żmien. Ehm, aħna nħarsu lejn xanna eh, xaw fissu, eh, nġibu anki ġili pjanti minn barra nħawlhom u r-riżultat ikun differenti. L-lum ġurnata għandna Abitat fil-buskett fejn il-partijiet li jħawwel il-bniedem u l-ambjent naturali jingħaqdu flimkien biex għandek abitat wieħed li huwa ta' importanza fuq skala Ewropea minħabba li parti l-kbira mill-buskett fil-fatt u madwaru postijiet bħall-Girgenti wkoll huma protetti bħala siti ta' nagħlfejn. Dan għaliex meta sarlu r-restawr oriġinali sar bil-kuxjenza u bl-għarfien ambjentali u arborikulturali tajjeb.
Apparti l-aspett storiku u l-imsaġar tiegħu, Il-buskett huwa wkoll ħabitat importanti għal speċi u anke kriptofawna ġenerali.
Kriptogamm hija kelma teknika magħmula minn ġiex termini. Il-parti ta' wara gamm hija foreshort gametes li tfisser il-parti riproduttiva tal-ħlejjaq. Waqt li kripto tfisser xi ħaġa moħbija. Pereżempju, llum il-ġurnata nużaw il-kelma cryptocurrency li tfisser flus moħbija għax il-flus kontanti ma jidhrux imma kollox ikun diġitali. Allura kriptogammi tfisser dawk il-ħlejja li l-parti riprodittiva tagħhom ma tidhirx hija moħbija. Mhux pereżempju bħal pjanti għandna l-fjuri, għandna ż-żerriegħa, għandna l-frott, kollox jidher. Imma dawn il-ħlejja il-parti riprodittiva tagħhom huma bħal spors żgħar ħafna B'metodu ieħor xi daqs ten micrograms in average illi ma jidhrux, qishom qishom trab. Allura fil-bidu ta' żmien Linnaeus kien ħoloq dawn il-grupp ta' ħlejjaq u semmiehom bħala kriptogammi. Fi kliem iktar fqir, dawn huma pereżempju bħal muski, il-mosses, għandna l-algi, għandna l-ferns sewwa u għandna wkoll il-fungi li dawn kollha dak iż-żmien kienu magħqudin din il-kelma daqsxejn teknika kriptogami. Imma llum speċjalment ħa niffukaw daqsxejn fuq il-fungi. L-importanza hija enormi ta' l-ħlejja, enormi daqs kemm hija wkoll mhux magħrufa. Dawn xogħolhom huwa li jiddekomponu, ikissru, kelma iktar sempliċi, l-affarijiet mejtin bħal pereżempju weraq jew friegħi, okay, jew annimali mejta, Daw kieku ma użaw il-kriptogammi, kieku ma użaw il-fungi, kienu jibqgħu jippaljaw fuq xulxin u jagħmlu fuq jagħmlu ġifieri ambjent mhux abitabbli għax anka pjanti mkunx jistgħu iktar jitilgħu mill-ħamrija għax ikun hawn ħafna ħafna debri. Allura daw daw il-kriptogammi, daw il-fungi speċjalment, xogħolhom huwa li jkissru u jaġu jġibu nutrijenti minn daw l-affarijiet mejtin u jġibuha lura fil-ħamrija. Fil-buskett insibu diversi speċi uniċi. Fost dawn il-200 speċi u 300 speċi li Busquet, nistgħu nsemmu ftit eżempji. Pereżempju għandna il-ballun tas-siġar, di tkun ballun iswed li kien iħobb jikber, iħobb jikber mal-qoxra tas-siġra, mal-bark tas-siġra. Fil-bidu kien maħsub li jinsab Il-buskett, dal-fungu partikolari, ma mbagħad biż-żmien instab postijiet oħra Malta. Għandna wkoll partikolari l-buskett dik li bl-Ingliż jgħidulha chicken of the woods. Din hija faqqigħ isfar, qisu tip ta' bracket fungus, li jikber ma' tip ta' ma' tip ta' balluta partikolari, l-balluta Ingliża. Fungu rari imma l-buskett magħruf li hawn xi ftit postijiet minnu. U eżempji oħra, peress li l-buskett insibu ħafna żnuber, Hemm dak il-faqqiegħ li jikber tipikament taħt l-iżnuber, taħt il-pine trees biex niftehmu. U bħal dan għandna l-faqqiegħ vjola u kif ukoll il-faqqiegħ ta' żnuber. Tajjeb li nfakkru li peress li dawn il-fungi u ħafna mill-kriptogammi jridu l-ilma, dawn insibuhom fl-aqwa tagħhom fi żminijiet tax-xita. Sewwa, allura dawn il-faqqiegħ jikbru, anke l-buskett jikbru speċjalment bejn Ottubru u Jannar. U mbagħad kif il-ġurnata tibda tisħon, kif is-sena tibda tisħon u x-xita tibda tonqos, il-faqqiegħ imbagħad ma narawhx iktar.
Numru ta' insetti u ta' brimb insibuhom biss fil-buskett. Insibu wkoll għadd ta' għasafar kemm dawk residenzjali kif ukoll dawk migratorji. Illum, il-Buskett huwa Sit ta' Natura 2000, Sit ta' Importanza Komunitarja kif ukoll Żona Speċjali ta' Protezzjoni għall-Għasafar. Fil-fatt, wieħed mill-proġetti li hawn għaddejjin bħalissa huwa riintroduzzjoni ta' speċi li kienet kważi inqerdet għal kollox, il-barbaġann.
Il-barbaġann sa snin sebgħin kien ibegħed regolarment fil-gżejjer Maltin. U propju għal diversi fatturi fosthom anke t-teħid tiegħu illegalment mis-salvaġġ u anke kien hawn żvilupp ukoll ta' ċertu bini rurali li beda jerġa' jiġi tista' tgħid rinovat u kien propju l-postijiet fejn il-Barbaġan fil-fatt bl-Ingliż huwa Barnawl fejn propju l-aktar jieħu gost li jbejjet dit-tara. Sfortunatament mis-sebgħinijiet sa llum nistgħu ngħidu li l-ispeċi kienet waqfet milli tbegħed f'Gżejjer Maltin u propju erba' snin ilu l-FKNK anzi tal-proġett kien ilu għal ħafna snin jiġi diskuss imma erba' snin ilu eh, l-FKNK ħadet l-immaniġjar ta' razzet talba fejn qegħdin illum eh, ġewwa l-Busket u propju eh, flimkien mal-era u ambjent Malta Bdejna niddiskutu biex llum il-ġurnata għandna Guvi fejn huma l-faċilità tat-tnissil tal-barbaġan fejn barbaġan nieħ jiġi mnissel f'din il-faċilità u mbagħad jiġi introdott lura fis-salvaġġ. Bħalissa qiegħed jiġi introdott li għal dan l-aħħar tliet snin nagħmlu introduzzjoni tal-ispeċi tal-barbaġan fil-buskett u qed inħarsu 'l quddiem biex immorru f'postijiet issa anke urbani. Barbaġan mhux l-uniku biss għal Malta, imma l-sottospeċi tal-barbaġan tal-Mediterran hija waħda partikolari. Fl-Ewropa għandna diversi sottospeċi u s-sottospeċi tal-Mediterran ehm, għandha ċertu tista' tgħid eh, identifikazzjoni li hija distinta minn dawk li nsibu pereżempju fl-Ingilterra.
Dan huwa proġett interessanti ħafna li xed naraw kif din l-ispeċi bil-mod il-mod qed terġa' tieħu l-ħajja. Dan il-proġett eh, aħna aħna nemnu li Kull speċi li tiġi nieqsa mis-sistema tal-ekoloġija tkun qiegħed taffettwa fl-aħħar mill-aħħar biodiversità kollha tal-abitat. Barbaġann huwa speċi importanti għal biodiversità importanti għaliex jista' jkun ta' kontroll naturali anke għal diversi eh, fatturi huma problematiċi li nsibu f'żoni rurali, bħal pereżempju l-kontroll tal-ġrieden. Eh, Barbaġan waħdu f'sena eh, studji juru li jikol il-fuq minn elf. Ġurdin waħdu ġiviri, mek naraw kontrolli li jkunu effiċjenti u fl-axar mill-axar l-ekoloġija edha taħdem mod naturali. Għawek il-metodologija dunżaw ta' ċertu ġranet il-barbaġanni eh, mill-frieħ neħdu minn ġolguva għanna sistema l-Inglis jgħidu la hacking process fejn għanna kaxxa li tista' tgħid tara kważi kważi l-busket kollu Dawn il-suġġetti jintelqu f'din il-kaxxa, jibqgħu jiġu magħlufin hemmhekk b'ikel divers sakemm sa ċertu punt niftħu din il-kaxxa u huma jkunu jistgħu liberalment meta jixtiequ jmorru jiġu u jibqgħu jagħmlu dan għal ġimgħat sħaħ sakemm ikunu kapaċi jikkaċċjaw weħedhom u mbagħad jibdew jutilizzaw il-madwar bħala tista' tgħid id-dar ġdida tagħhom. Din is-sena waħħelna tliet bejtiet, fil-Buskett għandna waħda wkoll fuq Palazz Verdala, bejtiet artifiċjali li qed jintużaw fi proġetti oħra fl-Ewropa biex ikunu jistgħu jiffaċilitaw aktar it-tnissil tal-barbaġan fis-salvaġġ. Jiġifieri aħna qed naraw anke llum il-ġurnata qed nużaw GPS transmitters fuq is-suġġetti qed nitilqu biex nitgħallmu aktar l-atteġġjament tagħhom fis-salvaġġ inkunu nafu fejn qed imorru, fejn qed jikkaċċjaw, fejn qed jorqdu. u nkunu nistgħu nitgħallmu aktar u nkunu nistgħu nutilizzaw dik l-informazzjoni biex dal-proġett fl-aħħar mill-aħħar ninfirxuh mal-gżejjer Maltin f'Malta u Għawdex ukoll. Daw il-bejtiet nisperaw li issa l-barbaġi jibda jbejjet waħdu fis-salvaġġ biss minn dal-aħħar snin l-aħħar barbaġi għandna nitlaqna propju s-sena l-oħra għadna narawhom anke fuq is-sistema ta' sigurtà tagħna matul il-lejl jiġu jsiru l-razzett tal-bal u huwa tista' tgħid episodju u mument kemm emozzjonanti u kif ukoll qed nuru li dan il-proġett qed ikun ta' suċċess.
L-inġinerija tal-ilma kif ukoll l-erba' rziezet storiċi li hawn fil-Buskett ġew irrestawrati riċentament. L-irziezet storiċi li nsibu hawnhekk huma tal-Bal, li jinsab warajja, hawn wieħed jismu tal-Bosk, ieħor tal-Għorof u ieħor tal-Ispirtu. Fi żmien l-Ingliżi kien hawn numru ta' funtani u anka bini li sfortunatament kellhom jiżżarmaw biex minflokhom tinbena l-barrakka tal-metall u anki żoni addizzjonali ta' tħawwil tas-siġar. Issa minn fejn ir-razzett tal-bhal

Issa jekk nibqgħu mixjin ninnutaw kif il-pajsaġġ jibda jinbidel u naraw anki l-irdumijiet ta' Ħad-Dingli. Tlaqna. Dan il-wied jibqa' sejjer sa Wied Gananu iżda Għal-lum, il-mixja tagħna tieqaf hawnhekk, nispera li għoġbitkom u li ħadtu gost daqs kemm ħadt gost jiena. Il-fatt kurjuż tal-lum, żarbun tipiku tal-mixi għandu jservikom 500 mil, jiġifieri tistgħu tibdew timxu bil-mod il-mod b'moħħkom mistrieħ għaliex għandkom ċans 500 mil. Il-ġimgħa d-dieħla fil-programm li jmiss se nkunu qed immorru fl-inħawi tal-Victoria Lines kif ukoll fil-ġnien l-Arusa tal-Mosta.